imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra. Aluongo Ruoth Nyasaye mondo okonya kendo adu- oduoka gi ewi gode maler. Apako Nyasaye maduong'. Adwa wuoyo kuom gima iluongo ni jasigu kod gik ma wasigu nyalo wacho kuom ng'ato, to kod gik ma jasigu nyalo timo ne ng'ato. Muma masomo wacho niya, A Ruoth Nyasaye, mano kaka wasika thoth Joma dwaro hinya ng'eny. Giwuoyo kuoma ka giwacho niya, Nyasaye ok bi konya. To in Nyasaye, in e okumbana ma geng'ona chandruok, imiyo abedo jaloyo, kendo iduogo tekra. Adwa nawuo kuom jasigu. E piny ka, ka ji nitie, to nyaka iyud jasigu. Awacho niya, kata ibed mana pop, to nyaka iyud jasigu moko heri to kata ibed mana arch bishop to nyaka iyud joma ok oheri to kata ibed mana padri kod chiw mane ji mwandu ni te imiye to kiwuok to wuoyo kuom nitiere ji ma ok oheri yani wasigu to ma momiyo daudi jal mane ondiko muma ni wacho e kinde molemo lamo mar okinyo koni wasike thor kendo chunya paro ni sama nolamo kama to nolamo kowuok mondo odhi e tijene mag odiechieng' koro ochiew gokinyi nikech nyasaye osetimone maber mi nyasaye osechiewe mi koro dwa wuok mondo odhi to paro ni wasike thoth ma ka nyasaye ok obedo ne nyasaye to ok onyal omiyo nowuoyo kowacho ne nyasaye

ng'at ma ka nitie plan ma jachien nopango ne odiochieng' to kapok owuok oko to chiwo ne nyasaye ripot mondo gik ma jachien opango ne okethre en mana nyasaye ema nyalo ketho gik ma jachien opango tie gima wacho en ni sani awuoyo kodi mondo iwinja nitiere plans mathoth ma jachien opangoni nitiere dwaro ma jachien opangoni nitiere gik maricho ma jachien opangoni nitiere gik ma wasiki nyaka ma jirandi nyaka ma jochuogi hmm? nyaka jok mok dwar maendeleo ni jok ma ok dwar mondo idhi maber nitiere nyaka wasigu modino ini ne ok inyal nyuol nitie wasigu modino wi nyithindi ni kata gisomo to rieko onge nitiere nyaka wasigu modino ni ni kata chamo msara to pesa ni ok okonyi nikech ikia kuma pesa ni dhiye kara wasigu emodino to wachni nochuno jal mane ondiko muma ni mowacho ni jowa to mano kaka wasika thoth adwa ni pachi mondo elre in kod wasigu mang'eny adwa ni ing'e ni jachien ok iwasiki kendi kende nyaka dhano mawuotho gi tiende jasiki nyaka in iwuon iwuon in jasik ngimani to ma emomiyo jali nowacho ni jowato mano kaka wasika thoth ne nyaka nyathini minyuolo nyalo bedo jasiki nyaka chiegi minyuomo nyalo bedo jasiki nyaka chuori monyuomi nyalo bedo jasiki nyaka wuoru monyuoli nyalo bedo jasiki nyaka meru modhodhi nyalo bedo jasiki wasiki thoth mano emomiyo muma wacho ni ka koro oganda mathoth malich machalo kama mopie ka bor polo ochung' ka bedo joneno kuom gik ma watimo nyiso niya kaka oganda mopie ng'eny ka bedo jonenono e kaka wasiki bende ng'eny ka bedo joneno adwa ni ing'e ni gik matini ok gin gik mobukore abuka gin gik mobedo e piny molos gi plan to ma omiyo jalo wacho ni a nyasaye mano kaka wasika thoth Joma dwaro hinya ng'eny. Giwuoyo kuoma ka giwacho ni Nyasaye ok bi konya. Haleluya. En adiera ni wasigu to wuoyo kuomwa. Ni makata ineno kasre kanyono Nyasaye ok bi konye. Moko be wacho ni onyisore anyisa en ojanyisre. Samoro paro mar nyisruokno to iongego. jomoko ne iye motowno ok nonyuol nyathi to in e ngimani tiwinjo ka tuo ma tuoyi onge iyi ok otow en mani isebudho kapok inyuol koro ji okawi ni iyi otow mowacho ni mano kaka wasika thoth wasigu wasigu ma kata ka wadak maber to gibiro ma gidonjo e kindwa mondo gikel rach wasigu wasigu ma kata ka nyithinda osomo to gidonje ni ka ng'ane Ikaso iye ni nyithindo somo onge. Wasigu thoth mawacho ni mano kaka wasika ng'eny. An gi mor tinene ni kawuoyo kodi ni kata wasigu pie ka bor polo. Wan gi Nyasaye mochweyo polo kod piny. Muma wacho ni wasigu wacho niya, Nyasaye notok bikonye. Kendo wasigugo thoth muma wacho ni gi thoth ndiko wach ni joma dwaro hinya bende ng'eny wasigu thoth wasigu ma wacho che gik maricho kuomi wasigu ma plana plana gik maricho kuomi wasigu ma wang' gi chwere chwere remo ka ng'iyi to muma wacho ni kata ka wasigu thoth to joma dwa hinya be ng'eny adwa ni pachi ochiem ni en adiera ni joma dwa hinyi bende thoth to jal mayalo sani jal mabiro goli e lwet wasigu jal mawuoyo kuome ni ema biro goli e lak chode jal mawuoyo kuome ni jal mabiro goli e tuo mar sigete jal mawuoyo kuome ni ema biro golo nyaka fuwo e wiyi jal mawuoyo kuome ni ema dhi golo ni nyaka chunyi misumba awacho niya jal mawuoyo kuome ni ema biro golo nyaka ich ma kimako to lwar kimako to lwar kimako to lwar jal mawuoyo kuome ni Kata obedo ni wasigu thoth kendo joma dwaro hinyi ng'eny, to wan gi ng'at achiel kende molo wasigu. Jal ma noneno ka piny okwamo, mogolo wuode achiel ma miderma, moor e piny mondo ng'ama oyie kuom wuode obed gi ngima to ngima mosiko to manyaka chieng'. Yesu Kristo en e Alfa kod Omega. Muma wacho ni to in Nyasaye in e okumbana, okumba mageng'ona mageng'ona chandruok. Imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra. Kawuono kata ka an e ka ni tekri nyoserumo, wan gi Nyasaye manyalo duogo tekri. Wan gi Nyasaye mabedo okumba kendo geng'oni chandruoge te. koda chandruok ochomi ka yor tho morno wan gi nyasaye manyalo geng'oni chandruok kendo wan gi nyasaye manyalo duogoni tekoni kata ka tekoni oserumo to wan gi ruoth jehova nyasaye manyalo duogoni teko kendo nyasaye mayalo ema nyalo duogo teko chieng' moro nyo ane oda e kinde mag otieno kama to simba ywak to ng'at magona simeni ywak koni pasta pasta ee kawuono tatho kawuono tatho apendi wuo koda ang'o manegi e sama nowachone ni kawuono tatho nawuoro noromo gi wajambasi kata nawuoro ni chwore goyo nikech dwol to ne mar dhako kora kundo dhako ni chwore goye to romo gi wajambasi to jokuoyo gemone Taya biro magire kun ah ah nyisa gima iywago itho mane to dwoka ni pasta nyaka nabi e siptal yot amore yawore eka pacha paro ni mano dhako mane yach mane dwa nyuol tadwoke ka kwiny ni mana kaka iwacho ni thono itho adier nikech ler nigi teko mondo itho to kane ah, ah, ah, takoro ne kik achak awinj kiwacho wach miwachono ket lweti idho chunyi nikech ondiki ni ngima dhano chakore idho chunye ok adwar mondo iket lweti piny iyi nikech piny ich ema nowinja koni mondo oket e lwete mondo mondo mondo teko mondo onje lwete kanyo to yaw yor nyathi mondo nyathi owuogi anyise ni ondiki ni ngima dhano chakore idho chunye ket lweti idho chunyi mondo walem Alemone, awuoyo kod chunje ma mako nyithinde imon. Makone gino ndike muma ni Nyasaye ok tam dhako e sane mar mako ich. Makone Nyasaye ni ruoth erokamano ni isemiye ich. Imiyo mako ich. To bende ondiki ni ok ditam dhako e sane mar nyuol. To dhako be ok nyal nyuol kapok owinjo muoch. akone nyasaye ni koro nikech in mane miye nyathini to sahora mo mondo igole koro gole e yor kwe mondo dhako nene nyathine odhodhi owuothgo otim ne erokamano ruoth kuom tamo wasigu manego ji kadhi nyuol agaga min wach mayom kamano to kapok pache otiyo maber to sime ywak to nye- ng'ato nyiero e sime ni "Haha, pasta pasta erokamano nyasaye ogwedhi itimona tim kaka ilemo migo amin cha e kaka nyathi owuok apako rabi wuod nyasaye ji nyalo wacho ni chandruogi ok bi rumo wan gi nyasaye manyalo tieko chandruok ji nyalo wacho ni ich momakono mano watweyo ok nonyuol to wan gi nyasaye ma ka dhano tweyo kata jachien otweyo to nyasaye gonye bende ji nyalo yanyi mawacho ni onge chi ng'ane mapoklo moro nyorra mesej ni dagi yanye noketho chiemo pong'o cho bure to konyal nyuol an ka mondo aland hali ya hatari e bwo teko mar roho maler ni jal ma pok omako ich ka yale tv mar televison kawuono ibiro mako ich nikech remo mane ochwere musalaba kalvari notieko te kendo winji ka nyasaye nomiyo ana nyuolo nyathi ito in ng'a ka nyasaye nomiyo sara onyuolo nyathi ito in ng'a wan gi jehova rafa wan gi elshadai wan gi nyasaye manyalo gik moko duto obiro timoni kata kawuono en pie mondo otimni nikech dwaro mar nyasaye en ni mondo otimni wero mar chunyi an ka mondo alandni niya muma wacho ni, ni, ni, ni a ruoth nyasaye mano kaka wasika thoth in bende kata kiwinjo injili mayalo ni wasiki thoth gi ng'eny adier wasiki thoth kendo kinego koni iyude wasigu kiduok koni iyude wasigu kidok ang'eye iyude wasigu kisongo mbele iyude wasigu kidak kamoro iyude wasigu kidhi ka jirani iyude wasigu Ah, Ruoth Nyasaye, mano kaka wasika thoth. Joma dwaro inya ng'eny. Wasiku ka thoth ranyisi joma dwaro hinyi bende thoth. Joma dhi ni adhi ajuoga, dhi ni adhi ajuoga. Ma to roho ema owacho na wachi, ma dhi ni adhi ajuoga, eh, mondo tiek kari, eh, mondo lori cho, iwinja? Mondo dalani odong gunda, ng'eny. to ka gisedhini to giwacho niya ni onge nyasaye ok nokonye adwaro mondo ing'e ni kinyono piny gi nyasaye midong' gi nyasaye to nyasaye nyaka konyi nyim wasiki mathothgo e nyim joma ng'eny madwa inyigo nyasaye nyaka konyi kawuono wan gi nyasaye mabiro konyi sani kata bed ni isetieko higni piero ang'wen kapok inyuolo nyathi iketo piny to an ka niga piero ang'wen tin e nyim nyasaye ibiro nyuolo nyathi ibiro nyuolo nyithindo ana nonyuol ma an owacho ni jowa dhako ma yande omin nyithindo ema kawuono bedo migumba to migumba ema obedo min nyithindo awacho ni biro bedo min nyithindo tinende winj e chunyi ni injili ma yalo kawuono biro yawo iyi wan ka mondo wanyis teko mar nyasaye to in nyasaye in okumbana mageng'ona chandruok imiyo abedo jaloyo kendo iduogo tekra koro bed ni chunyi nyose ol mot ing'eyo nitie wach manyalo donjo e chuny ng'ato ma kata ng'ato wuoyo kode to wiyi koro ok ti kod ipenjo mondo adwoki to koni weya uru weya uru weya ok tiyo kata adwoko nikech nitiere wach matieko teko mar ng'ato kendo ka koro winjo ka ng'ato wuoyo to ng'ano chwanya chwanya inye nikech tekone mar wach oserumo to muma wacho ni nyasaye okumba mageng'onwa chandruok kendo nyasaye mamiyo wabedo joloyo kendo en emoduogo tekrewa koro ka nyasaye nyalo miyo wabed joloyo ah, to nyasaye ema duogo tekowa winji iwinjo kata bed ni ji oseyanyi ma ji osewuoyo kuome wan gi nyasaye maduogo teko wan gi nyasaye mamiyo wabedo joloyo wan gi nyasaye ma alfa kod omega ha wan gi nyasaye magolowa chandruok be nitiere chandruok moro mimoke miparo ni nyasaye ok nyal golie ka koro nyaka juoga kidhi ire to kona an athiedhi to ka nyasaye oyie kendo en obo okia nonyalo timo obo okia ni ono nyatimo to ongia nokia en ong'e ni nyasaye wan gi teko now wan ka mondo wadog ir nyasaye aluongi mondo ikonya aluongo nyasaye mondo okonya kendo oduoka gie gode gode maler wadwaro luongo kodi nyasaye jal makelo duoko kowuok e gode maler e got mar sayun muma wache zaburi ni jok mogeno kuom nyasaye gichalo kod got sayun ma ok ng'ingini ok yiengini en kata chandruok obiro no piny yiengni sani piny yiengni dhano ringo dhano rokni dhano rorore dhano timore marach dhano twere eh? dhano twe umgi dhano pamo dhano timore nade ji gota hmm. to aluongo nyasaye mondo okonya kendo odwoka gi e wi gode maler koro kata bed ni piny ochoko ma ji onge ok inyal moso wadu kama ugota to wanyalo luongo nyasaye sani jakuong winjwa gi gode maler kendo dwokwa kawuono chopo ma kata ng'ato odhi osiptal to nyaka dokta mathiedhe oluore to nyasaye e okumba mageng'onwa chandruok adwa ni winji ni nyasaye e okumba mageng'oni chandruok to nyasaye ni ema mi ibedo jaloyo to duogo tekri awuoyo gi jalo moro ma samoro nyo opuonjo nyithinde abich ma samoro nyo opuonjo nyithinde motere university ma nyithindo orwako gudu iluongo ni kondo man gi tole e gubathe ma nyithindo orwako law maraduonglu marateng ne gidhi e graduation day to kawuono ma wuoyo kodi gima nyiso ni ne graduate onge nikech gitiyo to sime ok gigoni gitiyo to msara ok iyudi pesa ok iyudi bende moko nitiere ma koseyudo tich to dhi chuth for gold nobang'e e tong' mokuok kuna chak rudi moko nitie ma jonyuol gi chandore go to janyuol ne sie sie sie monyuole ok omak simbe to mar mama wakambo baba wakambo to omako en ema okonyo to janyuol sie mano chandore moti ouso nyaka lo ouso nyaka dhok okolo nyaka lon pod ing'ade to ma emomiyo muma wacho ni wasike tho joma dwaro inya ng'eny kendo jogo bende wuoyo mana kaka iwinyo wuoyo muma wuoyoni e kaka jogo ji be wuoyo kuomi ne opuonjogi to onge to ndalo mane ipuonjogi to nionge kata sufria milokie chiemo nikech nionge pesa ming'iewogo pesa duto nitere sikul muma wacho kata obedo nosetimre kamano to muma wacho ni a ruoth nyasaye mano kaka wasika thoth joma dwaro inya ng'eny giwuoyo kuoma ka giwacho ni nyasaye ok bi konya to in nyasaye In e okumba ma geng'ona chandruok, imiyo abedo jaloyo, kendo iduogo tekra. Wan gi Nyasaye ma nyalo mi ibed jaloyo. Wan gi Nyasaye ma nyalo duogo tekri. Wan gi Nyasaye eh, ma nyalo chango tuo man kuomi, penkila, dokta maduong'. Nyasaye ma laboratori. nyapoka nyako moro gochona ni min gi ong'eya min gi nogochone nong'eyo pasta nerea kendo osiepne kendo osekonye to en ne e sama ni nyathi ma nyako ni wuoyo koda to wachona ni min gi nigi aga khan kisumu e ward to en e ICU. ICU en kama ka ng'ato nitie to onge ng'ama donje yani oketne muya imede oxygen. ICU kidhiye tirwako wuoche mar nanga tirwako gudu moro mar pamba ekidonje ICU nikech en kama ok dwarie koko gimoro ok lwar piny ni tunglu en kama joma nitie rito thogi rito sagi mondo chunygi ochodi kendo ji mang'eny ka jogo gin e ICU to gochi ni onge ng'ane ni ICU joka wuondowa jogo keta keta muya onge ng'ane ni osetho nikech ICU en kama dangerous en kama hatari en kama ngima onge to nyathini nyisa ni mamawa nowachona ni ni in osiepne kendo isekonye mama uno nyinge to pi mana nyinge mi to kaka joma dil wuotho wuotho koni an mana kia owacho ni in osiepne kendo isekonye to en e ICU sani Aga Khan Kisumu yiena okona ni mondo walem ok ang'e ni minoko ne kadonjo e tuo kadonjo e osiptal mano takia ka ok anono nikech an tich na en tich lemo mano e kaka wadhi alemo takalo tawe mano to akoni kare walam to nyathi ma nyakoni nokawo yie mamagi en e Nairobi mini Kisumo to yie yie yie matimo gik ma onge beti Kalemo ne katieko to wiye wil gi wachno to bang' two days nyathi ma nyako ni gocho ni hey, pasta bi ng'eya an ema nyocha gocho ni ne mama wa ong'eyi mama onje ni ICU to kiselemo to mama owuok e ICU oter mama wa ward migaga ni amin to gol mama wa e ICU akia ni minyot mama choni ji nyalo wacho ni ok ibi tony nyasaye ok nokonyi to nyasaye jakwayo malo mondo okonyi ai machiegwa malo ma koro dwa konyo ng'ato gol e ICU en wuod nyanga ma ditam nyasaye en wuod nyanga ma dichung' e nyim nyasaye ma koni aa ICU kik owuogi kata wasiki ng'eny to nyasaye kowuok ni dwa konyi to obiro konyi ma nyako chokwani mamawa kaka nego amin e kaka mama ogole icu moter mama na awuon to kawuono mama na owacho ni mondo amiye ami eh, anyisi ne gidwa gochoni gi nyamera marite mondo ogoni ero kama akia ni winjo wachni ng'ama ne ni ICU lama lama ka ng'ato ni Nairobi to or Nyasaye nikech ndiko wacho ne Nyasaye no ora, ora wach wach Nyasaye no dhi mochengo abe mane mumba ma- makichorago mane mumba moro marajichera maritoragago ka weche moko matek to muma ne madhiye mano e gira mano e gira mar tony atonygo to akoni koni gi gigochi nikech an gima ng'eyoga gima ng'eyo naonge gi to gi nyasacha an goga piero 100 percent notimo adier kowacho notimo totimo nikech ok en wuod dhano ma doriambi koro ne ok anyise mondo atug kode nanyise kang'e ni nyasacha otimo nikech ang'eye gik motimo dongo to mama chogocho togocho kool ni pasta an ema nilemona kanyaro leo ka oyiena kaka nilemono nogola ICU an e ward to kiny nomiya discharge kiny adwa ni ile mana kon "Mm-mm, ok kiny mana sama nyasaye omiye ng'wononi ema adwa ni koro alemnie ka wagone ruodhno ero kamano nikech ne ok nyalre kuom dokta ne ok nyalre kuom nyithindi ne ok nyalre kuom anyuolani ne ok nyalre kuom pesa kata notere e e, gakan kuma pesa ng'eny to ne ok nyalre to kuom nying yesu janasareth gi teko mar nying nyasaye nonyalo nikech muma wacho gimoro amora mokwayo kon kod yie nying yesu kristo to nyasaye biro timo mondo nying nyasaye maduong' oyud duong' kuom wuowi nalemone makata ka koro ayalo ka tawinjo e chunya nosemi discharge nikech teko mar muriemo mag yesu ja nazareth

eh? ginano ni koro to ok nyalre no mane me ruoth ogonyo kimiya moro mabet oridore moridore kelane mondo nyim nyasaye sani mabet oridore weri gi gik maweth weth ma gima weth weth go kadwa wuoye adwaro gima pek gima otamo wang' ji moseyawo rieko mar piny moseng'adie bura ni ka ng'ane to ok nyalre winjna modewo jorieko kel mae saa ma nyasaye dwa time gimoro nikech wasigu osewuoyo wasigu osewacho gik moko ma giwacho ni nyasaye to ok nokonyi an e ka mondo alandi ni kawuono nyasaye dhi konyi e yore te e yore te e yore te nyasacha dhi konyi nikech muma wacho ni en okumbawa mageng'onwa chandruok kelane kelane chandruogino mano mane mane tam nyasaye mano mane en mane mane tam nyasaye ma nyasacha onge awacho ni ni onge onge onge obedo tuo makonyo piny ma ok elre ibiro ele kawuono kech en okumba mageng'onwa chandruok kendo en momiyo wabedo joloyo koduogo tekrewa adwa ni walem kodi nikech awinjo e chunya ni nyasaye biro duogo tekoni sani nyasaye dhi mi bed jaloyo e weche duto kata ni iwuotho ka wiyi kulo nikech iluor ga yany moseyanyi to kawuono ting' wiyi malo nikech ruoth oseduogo ni tekoni nyasaye osemiyo ibedo jaloyo nyasachu osekonyi koro wan gi nyasaye madwa konyi sani teko mar nying yesu kristo nyalo gik ma dhano ok nyal yiena mondo walem kodi wago erokamano wuoro maler nyasaye maduong' malich moloyo nyasach daudi maka jesi nyasaye ma nyasacha nyasach od mama nyar gi nera a nyasach dalana Saye moseradona kod wasigu ratiro kaneno kama. Manya kamago modong' ajik wasigu modong' pod ibiro radogo. Jali nie lweti ruoth. Timne ono. Nyingi maduong' mondo yud duong'. Walami ka wapuoyi nikech isebedo jaadiera e nying Yesu Kristo ma Janazareth. Amen, amen, and amen. Shalom. An an Nerea Mbewa mar Karachuonyo Kauma School Kandege. an jal ma yesu kristo nowaro an nyar asembo kanyikela modak e ndhiwa Ah, ah, anyar jaduong' rufasagola boy kamoro ne rangenya skul awuok e kanisa ma duond oro kod chang e piny nairobi ka nyasaye oketa mondo ati tich pi- eh, nyasaye e, e, e nairobi east e bwo bishop barak odoro kod evans ochola nyasaye ma unu mondo gwedhi ka waromo namba nabiro wuok e screen kanyo nyasacha mondo gwedhi e nying yesu janasare